Dar Lungkhua hi Aizawl atanga chhimthlang lem hret, kilometre sawmruk panga vela hla awm niin Mamit District huam chhunga awm a ni a. Kum AD sangkhat za sarih sawm sarih velah khan, Bawng leh dawn ho in lo luah tawh in khawhlun leh upa tawh tak a ni tih pawh a lang chiang hle awm e. Thlan rawn ho a rawt avanga Thlangtla, Sailo Lalro, Pui Lalula khan kum AD Sangkhat Za sarih sawmriat panga velah Darlung hi a luah ve leh a. Heta Darlung kan tih hi tuna South Sabual khua awmna lai hi a ni. Hetih hun lai hian a pa unau Pafa, Laltuaka Sailo chu Darlung khaw kiang mai a awm. Sabual, Bualhnuaia, Inzanga khua din in ropui takin a lo awm tawh a. Lalula Thlangtla chuan zuk belin Thlangtlak zel a tum a, Laltuaka chuan lo chelhin Darlunga hian khawngial nghet neiin Lalula chu a awm ta a. Darlunga hian in zathum khua dinin a lo ropui ta hle mai a. Heti hian Darlung zai hla a phuh a. Darlung zathum leng zawng in laiah mual ang chung nung tuah dang ka lung di, kut pui kan ur, khuang ruah chiar nghia ni. Chapui rawh lovin a tul ngai love. Min chuan ve u, darlung kan awm kho a, Lal dang run in laiah zam ruai e, Lal dang run in laiah zam ruai e, nitin ṭian dar a ri chiar nghen e. Darlung kan awm kho a, awm lai leh kawl kei hrang lo se, chhabual in ṭhuam ang mi do lo u, darlungah phun bung ka sai ngai lo, tiin. Darlunga Lalu la kum sawm zen zawn vel a awm hnu chuan hreichhukah a insawn phei leh ta a. Tlang dang kai zai rel tawh loin sai lo lal ropui chuan kum AD Sangkhat Zariat pasarih-a a dam chhung hun te chu hreichhukah hian a lo hmang liam ve ta a ni. Darlung tlang chu kum sawmriat bawr vel luahtu awm lo a a lo ruah hnu kum AD Sangkhat Zariat sawm sarih panga ah Rohlura thlah Thangduta fapa Lalbura chuan berh bial atangin Darlung hi a lo kai ve leh a. Kum sarih vel a awm hnuah Bawltea phei lehin hetah hian in sangkhat za thum khaw a din tiin an sawi thin a ni. Bawlte atang chuan tutral kan thlain hmun teah kum sawm bawr vel a awm leh a, chumi hnu kum sangkhat zariat sawm khaw parukah lal tuaka hmun hlui bual hnuaiah a lo chho lehin a hnu lawkah bual chungah a awm leh a. Kum sangkhat zariat sawm khaw pakuaah hauru ni bawkah a kai phei lehin chhimlam lal huaisen chu he hmunah hian kum sangkhat zakua leh sawm pathumah a lo boral ta a ni. Lalbura ber biala a awm lai kum sangkhat zariat sawm sarih leh pakhat kum tawp lamah Mary Winchester la kir leh turin British sipai te kha TH Lewin Mizo tena Thangliana kan tih khan sipai ho chu lo hruaiin Mary Winchester an hruai kir leh a nih kha. Chutia an lo let lehlam chu Lalbura khua ber bial an pal tlang ngei a ngai si a. Thangliana chuan lam kal tirin an in dawr ta a. Lam kalte zinga mi pakhatin Lalbura hnenah nula a dil a, a rem tak si lo ah chuan a nih i nupui tal a ti a ni awm e. Chu thu chu Lalhawi sen Lalbura ngaihdan a ni ta hauh lo mai a. A pasaltha te hnenah chuan, Chempui nen kawng sirah lo bi ru ula, heng sipai ho hi sahlum vek tur, tiin thu a hrilh a. Chu thu Thangliana'n a han hriat ve chuan a thin a rim ta em em a. A sipai chu tual laiah a hrem ta a, chu chuan Lalbura thin ur a ti kiang ta a ni ang. Saui an tan ta a, saui an tan hun hi ni Laini ni sawm pasarih, thla khat, sang khat zariat sawm sarih leh pahnih kha niin, hei hi Kumpinu sorkar leh Mizo lal saui tan hmasa ber an hial mai thei a ni. He inremnaah hian Lalbur hi Certificate dar rawnga ziah an pe tel a, tha taka vawng thain amah erawh chu an chhungkuah damlohna te a lo thlen a lo thlen takah chuan Sapho khan an thuziakah hian dawi thil te hi an telh a niang a, kan dam thei lo e mai tiin chu thuziak chu an hal ral ta niin an sawi a ni. Lalbura ruhro hi kum sangkhat zakua sawm pali ah Hauruni bawk atanga la chhuakin, A tu leh fate zawng zawng nen bual hnuaiah pheipuiin Lalbur a ruh ro chu phum that leh a ni ta a. Tun thleng hian a thlan lung pawh hmuh theihin a lo awm nghe nghe a ni. A thlan lunga thu inziak hi sap tawng veka ziah niin hetiang hian a inziak a, In loving memory of my beloved father, Lalbura, who died on nineteen thirteen, knowing that he had about one thousand three hundred village houses,

Pasal tha chhuan vawr leh khawnbawl upami Sangkhat Zariat Sawmkhua pasarihah hum sual a dai a, Lal leh a khua ten kum thum an hum a, hekna avangin ni sawmhnih thla ni sawmhnih thla hnih Sangkhat Zakua ah vawi thum an khai thelh hnuah an nam awk lui tal hi kan leinawt hle a ni. Ti inziak a, hei hi lam suaka ruang phumna hmun ngei a ni. Lam sawk a thlan sir mai bung kiangah hian khawnbawl upa thang chhuah thlan lung a lo awm a, hetah hian a inziak ah hian rawite lian khuma kum sawmriat pahnih leh chhingi. Kum sawmruk pahnih thang chhuah ruai vawi sawm panga a chheh lal upa sial pasarih a talh tih ziak a indah hian a bul chiah hianin a fapa ni mai a lal khaw siama ruai te tho Prince kal sa sum thum pariat a kap Tih ang bawk a ni. Ridopi hi kan historian te ziah dan a inang lo a, Lallula fanu tia ziak an awm a, Rivung lal a ni tia ziak an awm bawk a, a eng zawk hi nge dik a dik lo tih pawh hriat ṭhan har tak a ni. Pu Saptawna late chuan heti hian Darlung High School Silver Jubilee Souvenir ah a ziak a, Ridopi hi Rivung lal niin amah hi tuai a nih avangin miten Ri dawpa ti lovin ri dawpi an ti ta tiin a ziak a. Tin, Darlung Lal fapa, Pu Lal Thangkhuma Sailo late chuan a pa te titi a hriatchhawn dan hetiang hian a sawi. Ri dawpi hi heng laiah hian lal lo ni tawhin, hmanlaiin a lo awm tawh a, a hming tawpah hian a leh i a awm hrang chuang lo va. Amah hi tuai deuh hlui hlei a lo ni bawk nen, Ri dawpi tiin a hming hi an sawi ta a ni, tiin a sawi a ni. Kan hriat lar zawk, ziah dan dang leh ah chuan Ridopi hi la lu la fa nu niin ro lu ra fapa tlut pawr a, a hming tak lian Zalu ta chu pasalah a nei a, a hnuah a pa la lu la hnenah a kir leh tih a ni a. Eng pawh chu nise Ridopi hi a awm ngei a, a lungpawh tuna kan hmuh lai hi niin a lungah hian lemziak chi hrang hrang hmuh theihin a lo awm a. Tuna kan awmna lai hi Ridopi lung a ni a, Sabual, South Sabual Cotton tirh YMA Hall bul te awm a ni a, hei hi Ridopi lung an tih chu a ni a, hei a lem ziak hian sawi fiah dawn ta ila thiam ang tawk tawk in hemi tiang kan hmuh hi Ngen tiang tih a ni a, hei hetah hian in an suih ta, hetah hian an suih bawk ta, hemi hi Ngen tuiin an leih thin a ni, chu chu Khuangchawi nu ina an Khuangchawi nia an mahni. Ti ropui zualtu tura an hawl thin a ni ta a, chuan hei hi a tui bur zuk a ni a, hei hi a thi a thi awrh a ni a, chuanin heta mi hi hetia awm chho hi diat diat ho hi eh heng ho hi chawi lukhum tih a ni a, tunlai chuan vakiria kan tih ang kha a ni, chuan eh a then chuan in an ropuina sar zam entir te pawh an ti bawk a, a sawi dan te pawh a inang lo ang a, chuan heta mi hi-- Zu peng tih a ni a, hei hi zu an neih tui zia, an neih thlum zia entirna an lantirna ve a ni. Chuan hetah hianin he he heta mi leh heta mi hi chu a lemziak a inang ve ve a, hetah hianin selu panga a lo awm a hei hi an khuang chawi nia an se chhun an se talh tih kha a entir bawk a ni hemi hian. Tichuan Ridope lung hi hei chuan heta mi hi lui lam sa a nih aniang hei satel emaw vel a nih ka ring. chuan a lung hi hei a khîn viau dâwn mai a an sawi dânah phei chuan hemi hi ui lui ui lui aṭanga an zawn chhuan tia hei hemi an phunnaah hianin ui an phûm tel te pawh an ti a ni chu chu kan historian te ziah dan a ni a. Ridopi lunglen lam hi teh kualin feet sawm pathum leh inchi sawm a dung lei seh chinah feet nga a vâng feet ruk laia lian a ni bawk a ni. A tir lama sawi awm tak a tawp lamah sawi ta zawk ila. Darlung khaw hming put chhan hi sawi dan hrang hrang a awm a, chumi zinga pakhat chu he lung hi a ni a. Sipai officer pakhatin darlung lal ro zinga hnenah darlung khawmhing put chhan a zawhin he lung hi a ni tiin a hrilh a. Tuna kan hmuh lai hi chu a kehthem tawh niin hei erawh vawn that niin darlung centenary lungdoh kiang maiah hmuh theihin a awm a ni. A lungah hian lemziak tlema zawng hmuh theihin a lo awm a, selu te, dar lem ni awm tak te.